Salam dostlar. Bu günki wideomda size Ýaponiýa barada käbir maglumatlary siz üçin taýýarladym. Eger bu wideo göwnüňize ýarasa, laýk goýup paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Ýaponiýa ýapon dilinde Nippon ýa-da Nihon ýagny Günüň dogýan ýurdy diýmekligi aňlatýar. Ýaponiýa Gündogar Aziýanyň kenar sebitleriniň ýakynynda, Ýuwaş ummanyň adalarynda ýerleşen döwletdir. Ýaponiýanyň territoriýasynyň düzüminde demirgazyk gündogardan günorta-günbatara üç müň bäş ýüz kilometrden gowrak uzalyp gidýän alty müň sekiz ýüz elli iki ada bar. Esasy ulag adalary Hokkaýdo, Honşu, Şikoku we Kýuşu. Bu dört ada ýurduň togsan ýedi prosentini eýeleýär. Ýaponiýa gündogarda we günortada Ýuwaş ummany, günbatarda Hytaý we Ýapon deňizleri, demirgazykda bolsa Ohot deňzi ýanaşýar. Tutýan meýdany üç ýüz ýetmiş iki bütin ondan iki müň kwadrat kilometre deňdir. Iki müň on sekizinji ýyldaky sanawlara görä, ilatyň sany bir ýüz ýigrimi alty bütin ondan bäş million adama ýetip, ilat sany boýunça dünýäde onunjy orny eýeleýär. Paýtagt Tokio şäheridir. Ýaponiýa dünýäde bu wagta çenli hiç hili garyşmadyk millet ýa-da halk we garry adamlaryň köp bolan ýurdy hasap edilýär. Ýaponiýa adalardan düzülen döwlet bolsa-da, ykdysady, ylym-bilim we tehnologiýa taýdan öňdebaryjy döwletleriň hataryna girýär. Häzirki wagtda döwletiň ykdysadyýeti Amerikanyňky bilen bäsleşip biljek güýje eýedir. Ýaponiýa Birinji jahan urşunda ýeňiji döwletleriň hatarynda bolup, Hytaý we Koreýany özüne tabyn edip, bakmanyşdyrmaga synanyşýar. Ýaponiýa mundan soňra gitdigisaýy güýçlenip, dünýädäki täsirini artdyrýar. Şol döwürde dünýäde Ýaponiýa garşy çykyp biljek hiç hili güýç ýokdy. Birinji jahan urşunda Russiýany ýeňmegi bilen, töweregindäki köp ýurtlara öz täsirini ýetirdi. Ikinji jahan urşunda bolsa, amerikan-ýapon urşlarynda ýaponlaryň bir milliona golaý esgeri wepat bolýar. Ýöne şonda-da Ýaponiýa boýun egmeýärdi. Amerikada bolsa şol döwürler gizlin ýagdaýda atom ýaragyny öndürmek boýunça uly işler alnyp barylýardy. Bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda Amerika atom ýaragyny öndürmegi başardy. Amerika öndüren atom ýaragyny synag etmek üçin ilkinji gezek bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň altynjy awgustynda Hirosima, Dokuzynjy awgustynda bolsa Nagasaki şäherleriň üstüne taşlady. Iki şäherden tas ýarym million parahat ilat öldürildi, maýyp edildi. Bu ýerde doglan çagalaryň köpüsi ýarawsyz ýa-da kemis bolup dogulýar. Atom erygynyň taşlanmagy ýaponlaryň ykbalyny çözdi. Tä bir müň dokuz ýüz elli ikinji ýyla çenli Amerikanyň gol astynda ýaşadylar. Şeýle agyr ýagdaýlarda ýaponlar nädip baş alyp çykdy? Ikinji jahan urşunyň täsirleri ýaponlaryň ösmegine itergi berýär. Ýapon hökümeti özüniň müňlerçe bilim adamlaryny we okuwçylaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Günbataryň ösen ýurtlaryna, ýagny Germaniýa, Angliýa ýaly ýurtlara okuwa iberýär. Bu ýurtlarda okan ýapon okuwçylary gaty agyr şertlerde bilim alýarlar. Ýaponlar gaty ökde, höwesjeň we işjeň bolupdyrlar. Ýapon talyplarynyň köpüsinde köýneginde ilik däl-de, suw çüýşäniň gapagy bolýar eken. Mekdeplerde ýapon nesillerine ahlak taýdan özüňi nähili alyp barmaklygy, häsiýetli, jogapkärçilikli bolmaklygy öwredilýär. Şeýle-de döwlet işlerinde hiç hili dini goşmaýarlar ýa-da dini çekeleşikleri asla görmersiňiz. Ýaponlar Ýewropa we Amerikan medeniýetinden özlerine peýdasy degjek taraplaryny, ýagny ylmyny we tehnikasyny alýarlar. Ýapon halky örän kiçi öýlerde ýaşaýarlar. Öýüň içini biziňki ýaly zatdan dolduryp goýmaýarlar. Onuň ýerine pullaryny peýdaly işlere sarp edip, önümçilik ýa-da söwda işleri bilen meşgul bolýarlar. Şeýle-de ýapon mekdeplerinde arassaçylyk işgärleri asla bolmaýar. Synp otaglaryny we hajathanalary okuwçylar we mugallymlary arassalaýar. Taryhda ýapon samuraýlarynyň söweşde ýeňilen ýagdaýynda özlerini harakiri şeklinde janlaryna kast etýändigini bilýänsiňiz. Bu däp-dessur häzirem ýapon halkynyň ruhunda dowam edip gelýär. Olary mysal edip, iki müň on bäşinji ýylyň mart aýynda, Türkiýäniň Ýalowa sebitinde geçiş köprüsinde kemçilik çykan wagty jogapkär tutan ýapon inženeri harakiri däbi boýunça janyna kast etýär.